מסכת שקלים פרק ז משנה א', זאגט די משנה אין מהות שנמציא בין השקלים לנדבה, אויבן האבן מיר געזען אז ס'איז געווען דרײַצן פישקעס און יעדע פישקע האט זיך געהאט א אנדערע זאך, איז זאגט יעצט די משנה וואס געשעהט אז מ'טרעפט געלט אויפן ערד צווישן ביידע פישקעס, איז הייבט די משנה אן, מהות געלט שנמציא בין השקלים לנדבה, געלט וואס מ'האט געטראפן צווישן די שקלים, מיט די נדבה איז אויבן האבן מיר געזעהן אז די ערשטע פישקעס איז געווען תיקון חדתין און תיקון עתיקין דאס איז די שקלים און די לעצטע איז געווען נדבה און די ירושלמי איז מסביר אז ס'איז געווען אזוי רונדעכיג אז ס'איז אויסגעקומען די פישקעס זענען געלעגן א רונדעכיגע אזוי ווי א סמך איז קומט אויס אז די ערשטע איז געווען די שקלים און די לעצטע איז געווען די נדבה איז די נדבה געווען נעבן די שקלים ווען זאגט די משנה געלט וואס מ'האט געטראפן צווישן די שקלים מיט די נדבה איז אויב ס'איז קרוב לשקלים, אויב ס'איז געלעגן מער נאנט צו די שקלים, יפל לשקלים, זאגט מען אז ס'גייט צו די שקלים און מ'דארף עס אריינווארפן אין די פישקע פון די שקלים. לנדבה, אויב ס'איז געווען נענטער צו די נדבה, יפל לנדבה, זאל מען עס אריינווארפן צו די נדבה. זאגט די באטעמיר אז מ'לערנט ארויס פון פסוק וואס שטייט ביי עגלה ערופה, אז די והיה העיר הקרובה לחלל, די שטאט וואס איז נאנט צו די געהארגעטע מענטש, די שטאט דארף ברענגען א עגלה ערופה. זעט מען אז אלעמאל גייט מען אויף נאנט. זאגט ביי טעניות אין גמרא דא וואס זאגן אז אויב ס'דא איין פלאץ וואס איז רוב איז אפילו ס'דא א אנדערע זאך וואס איז מער נאנט גייט מען צו די פלאץ וואס איז מער רוב איין פלאץ וואס איז דא אסאך מער איז מער מסתבר אז ס'קומט פון די פלאץ וואס איז דא מער און נישט מער די פלאץ וואס איז נאנט איז אויב אזוי פארוואס דא אויב ס'איז צווישן די שקלים אין די נדבה זאגסטו ס'גייט מען גייט לויט די נאנט אפשר די אנדערע דא מער געלט דא דארף מען גיין צו די אנדערע לויט דעם אנדערן מוז מען טאקע זאגן אז דא רעדט מען אז ביידע איז דא פונקט די זעלבע געלט אזוי איז קען מען נישט וויסן פון וואו ס'איז געקומען, ס'איז נישטא קיין רוב, גייט מען נאר נאך די נאנט. זאגט די משנה ווייטער מחצה למחצה, אויב איז עס געווען פונקט אינמיטן, איז וואס זאל מען טון, גייט מען די גאנצע משנה גייט מען לחומרא. איז דא ביי די דוגמא פון בין השקלים לנדבה, יפלי לנדבה, זאל עס גיין צו נדבה, ווייל שקלים, נדבה איז דאך אלעס עולות, און שקלים איז א איז אפאר מאל ברענגט מען א חטאת פון די שקלים, און דאס גייט פאר די כהנים, דאס איז גרינגער ווי א עולה וואס גייט אלעס אויפן מזבח. און חוץ פון דעם די שיריים פון די שקלים גייט דאך פאר די די חומה פון די שטאט און די אלע אנדערע זאכן וואס מען דארף און דאס איז דאך גרינגער ווי א עולה ממש און ממילא אויב מען ווייסט נישט פון ווי ס'קומט געב עס בעסער פאר די נדבה וואס דאס איז עולות ממש. זאגט די משנה אויב מען האט געטראפן בין עצים ללבנה צווישן די פישקע פון עצים און די פישקע פון לבנה איז קרוב לעצים אויב ס'איז נענטער צו די פישקע פון די העלצער יפלו לעצים וללבנה יפלו ללבנה.

לגוי'ס לעולה, יפל לגוי'ס לעולה, מחצה למחצה, ס'איז האלב האלב, יפל לגוי'ס לעולה, ווייל עולה איז האלבע. ברענגט די באטעניר אז די ירושלמי זאגט אז די געזונטערהייט, איך קען באשטיין אז די גייסט נאך די נאנטקייט, אז אויב ס'איז קרוב לגוי'ס לעולה גייסטו צו גוי'ס לעולה, אבער אויב ס'איז פונקט אינמיטן, איז ווי קענסטו עס לאזן לייגן ביי די עולה, ס'קען דאך זיין אז א פרוי האט געברענגט פאר כינים, נארמאל איז די כינים האבן געברענגט ווייבער, ווייל ווייבער איז דאך יולדות, דאס איז אסאך מער מוציא, איז נארמאל ווען מ'רעדט פון כינים רעדט מען פון ווייבער. על כל פנים, ס'קען זיין אז א פרוי האט עס געברענגט פאר איר קרבן, און יעצט אז ווייל דו ווייסט נישט ווי דאס איז לייגסטו עס אריין ביי די גוזלי עולה, אפשר די זקנים און די פרוי האט זיך מיינען אז זי האט באקומען א כפרה, מוז יעצט גיין עסן קדשים ווייל זי זי ווייסט אז עס איז שוין נישט קיין מכוסה כפרה, און די אמת איז מען האט נישט געברענגט פאר איר קיין קרבן. זאגט די בת ענירה אז די ירושלמי זאגט אז אין איכא נמי די בית דין וואס איז ממונה אויף די אויף די אלע קרבנות אויף די קינען האבן טאקע גענומען נאך געלט פון די ציבור, מיט דעם האבן זיי געקויפט לויט וויפיל געלט מען האט געטראפן, האט מען געלייגט די געלט האט מען די געלט אליין האט מען געלייגט ביי די עולה ביי די גוזלי עולה האבן מיר געברענגט נאך געלט אזוי ווי אזוי פיל געלט און מ'האט מיט דעם געקויפט פאר די קינים ווייל מ'האט מורא אז ס'קען זיין ס'איז פון די קינים אבער טאקע באטנירא לייגט צו אז דאס וועט זיין א חטאת הבא על הספק די די וואס קויפט מען? מ'קויפט צוויי פייגעלעך איינס פאר עולה און איינס פאר חטאת די חטאת נארמאלע חטאת איז אויף עסן די כהנים, אבער דא איז דאך א ספק, עס קען זיין ס'איז נישט קיין חטה, עס קען זיין ס'איז א עולה, איז טאקע עס צו האבן די הלכה אזוי ווי חטה צו עוף אבער על הספק וואס די כהנים עסן נישט. זאגט די משנה, ביי חולין למעשה שני, אויב האט מען געטראפן סתם געלט צווישן א פישקע וואס האט חולין און א פישקע וואס איז נעבן א פישקע וואס האט מעשר שני, איז קרוב לחולין, אויב ס'איז נענטער צו די חולין יפלה לחולין, למעשר שני יפלה למעשר שני, מחצה למחצה, אויב ס'איז פונקט אינמיטן, יפלה למעשר שני, זאל עס גיין צו מעשר שני, אזוי א כלל, די כלל איז די זעלבע, הוי חנוך הקרוב, מען גייט אלעמאל נאך די נאנט. אויב ס'איז מער עכט צו דעם עכט איז עס נישטא איינער וואס איז נענטער, די האכמער גייט מען נאך דער וואס איז מער הארב.